Darba jien kont f'uffiċċju. Eħe. U tidħol kollega tiegħi u tajd u tħabbatli u tgħidli ġejs tajli għaw klient mhm. mal-bib jixtieq jagħmel sim replacement aħna konna nsejħula biex biddel is-sim card imma ID card m'għandux. U jiena għattila isma' għattila ma jistax bla ID card. Daħseb. Għattila għajdu ma jistax. U di ħarġet u reġgħet tidqat li ġaj imma daħt jgħid li m'għandux, ma teżistix. Xiex l-ID card? Eh, għattilha leh hi ma jistax.
Ma jistax ikun, għattilha. U noħroġ eh. barra jiena u nara l-dar raġel ġiek mal-bib tal-uffiċċju. Għalli għalli orrajt senjura, għatlu għajli hi, għalli jena ma għandix għajdi kart, għatlu le hi ma jistax ikun, għalli ma jimmux għalli jarrida, għatlu aktar u aktar jien, Qal li għax hemm il-persuna li titla' li trid tagħmel is-sim card qiegħda fil-karozza. Nispera li di qatt ma tilkom ġejja tilkom jaw. Le, kompli.
Eh.
U jien għatlu. Xiex qiegħda fil-karozza?
Eh?
Qiegħed fil-karozza l-persuna li tagħmel is-sim card. U jiena eh. għalfejn titqum. Issa jkun li għattinna tagħmel. Ver ta' fuqha. Le, le, kompli ejja.
Eh? Kompli.
U Insomma, u jien għatlu liħi għatlu tuħux għalik, għatlu ma nistax naqdi. Għalli hija hi għalli da bil-fors għalli irrit jamila għalli għax biddel il-mobile. Għatlu hi tibqax tirsisti ma nistax naqdik bla ID card. Jiena eh. u jibbat tħalt uffiċju U għalaqt. U nerġa' nara dar-raġel. Qalli ħti naqgħodx sekonda ċans jien. Kif ħaniftaħat lu jgħid tibqax tipotajt. Qalli isma' qalli jiena. Ma rridx ikollox x'taqsam miegħek irrabjata, eh, ġifieri minn hawn. Għatlu ħi, għatlu ħutux għalik, għatlu ma nistax, għatlu nispiċċa nitlef xogħli jien u bqajt nirsisti. Qalli isma' qalli jiena niġi. Għalli xi ħaġa, insomma, ma nafx jgħidulu. Reġajna, jiġi minn xi ħadd.
Le, li hu kien il-butler, jekk tissejjaħlu hekk, tal-isqof. Jiġifieri fil-karozza Eh. kien hemm l-isqof. L-isqof, l-arċisqof. L-isqof.
Eh, The da għalli actual hemm li- u isqof. jingħatlu. Dak li jkollu d-daqqek Eh, fiċ-ċest. eh, u jingħatlu l-isqof. Eh. Għatlu fil- l-isqof fil-karozza. Eh. Għalli, eh, Għatlu iħi, madonna, idħol, idħol, idħol jena. U daħħaltom fl-offiċju tijaj. Kellek l-isqof u.
Le, l-darraġi.
Għatlu għani provanejnek, un bat għatlu smaħi għatlu għana għani ċekja ġdaw vera ma kellux ID card, ikollu jisa karta aktar mill-li ID card. Ma kif jistajku ma kellux ID card? Ma kellux ID card, vera, hi, ma kellux ID card. Ma kellux ID card. U da Da, fl-isqof uffiċċju. da, l-ieħor, da. Le, Eh, imma- l-isqof bl-ID card ikun. L-isqof bla ID card u da ġi biex jagħmilha Ma lill-isqof. nafx jien. Vera, u jien san għatlu, għatlu isma hi, għatlu issa li għamiltilek, għax kont iċċekajt u stajt namililu, għatlu issa li għamiltilek titnizzel l-isqof minn ġol karozza, għatlu jrid jiberik li l-affiċju, eh? Għalli da, eh? Għatlu, ija, hi, ta' għatlu, issa jinqdejt, issa jrid jizel l-isqof. U nizel l-isqof fil-ħanut. Dejt indawr, u le, ma kellu dik, għalli mandi dik, għatlu idħol għaj talba f'kull kamra. Il-ħanżira bħala. Talba f'kull. Vera, fil-ħanut.
U tittarani induru kien hemm l-aġenti dak iż-żmien. Niftakar kien hemm wieħed klient kif ħaninżel biex ngħidlu qdih malaj kien sejjer brek. Qalli kif bindalix xi ħadd ieħor. Qatlu Clint Eastod ma ngħidha l-isqof faqdih malajr. U mbagħad aw hi rajt Mons, insomma, u dawarnieh, daħaltu fl-uffiċċju, kienu għaġbu ħafna l Eċċellenza, daj. Le, vera, eh. daħaltu fl-uffiċċju tiegħi kien kont mm. u jiena duraw ħidur dil-kamra fil-kċina u kien qattaw ħafna ħin. U vera ħadd pjaċir. diagonal? Ċiġifieri.